Timu ana ko ngā tai o Marokopa. Pari mai ana ko tai tangata. Kua tau anō ngā waewae o Kīngi Tūheitia ki runga o Mirumiru Pā, he rā kua roa e tāria ana e te hapū o Ngāti Pēhi. Tino miharo ana o mo tenei ra, te kite hoki tae mai te mahi te tini ki to tatou poukai. He tohu i te ngaro ratau te nuinga tino hari koa te hoki mai ki Marokopa. Ko kaupapa huhua i wharikihia ki te marae atea. Matua ra ko te haere a te kingi ki Rarotonga ki te whakapumau i te whakaputanga moana, e rite ai nga motika o te tohorā ki wō te tangata. Koutou rā ēnei kua whakatangatahia i roto i te ture. Haria mai te Kīngi Māori ki runga ki a au te rangi nei. Me ngā herenga whakapapa o iwi kē, ki Mirumiru pā nei. I roto i te wā ko te tupuna o konei ko Tamaranga ka haere mai ki te ki te kimi putiputi i Maunga Tautari ko Raukura te ingoa ka mutu ko te tuahine o te taute tenei e korerotia nei. Te haerenga mai o Raukura kāore ana tamariki, ā, kāore ā rāua tamariki ake nei, nō reira i hoki mai anō a Raukura ki tana, ki ana tungāne, ā, ki ana tamariki, ā, kia, ā, tū whakaraua mā, kia te tauroa mā. Ka tangohia te tauroa, ā, ta, te tamaiti a Te Taute, ka tangohia hoki a Ngurunguru, ā, Winikirei, te teina o Atutahi, i tērā o tātou marae, ka haere mai me ētahi atu o te tahā roa o Marokopa tonu nei nā rāua tonu i whāngai. Ā, nō reira, mai anō i tērā wā kua tūhonohono mai rā ngā whānau ki ngā whānau a Ngāti Pēhi, ki a Ngāti Korokī, a Ngāti Kahukura i tēnei rā. I waho atu i taku rāruatanga, arā, kei te tauihu mātai, nā te mea i pakeke tino Te Arawa mai ai ahau, e waiwai tapu ana au ki tēnei pou kai e ai ki ōku maharatanga. Ā, ka raru te mōhio mehemea i haria mai ahau e taku māmā, e taku kuia rānei ki konei, engari kōku maharatanga, ā, hei tuatahitanga tēnei ki a au. Engari ko te painga o tēnei e haere mai ki te kōmutumutu i te ahi, ā, kei kīia noatia mātai ahi mātaotao, ā, kāo, i te rangi nei, ahi teretere. Ko te kaupapa nui tuatahi tēnei a te hapū, mai anō i te whakatuwheratanga o te pā i te Noema, nō muri mai i ngā whakahoutanga. I whakatūhia, i huraina anō ko tō rātou pou hou, a Ruapūtahanga. Mate ai te pou tawhito i te pirau. Kātahi hoki ka whiwhi mai i te moni, ka, ki te whakapai i te marae katoa, kātahi ka roa rawa atu e, e. E kati ana te, te marae. We're just so um, glad that, that we're there now, eh? We're, we're, yeah, she's here. And we had an awesome opening, opening for her. So, um, yeah, I think a lot of memories are going to be come from this whole sort of kaupapa of renewing our, our whare. Whai wā ai te hapū ki te whakaputa i ngā kōrero o te wā ki te Kīngi. arā ko tā rātou rautaki reo, me te whai a te hapū kia riro anō ai i a rātou ngā whenua Māori i Marokopa. Toi tū te whenua! Toi tū te whenua! Toi tū te whenua! Ka pai. I noho mātāmua mai ko te kotahitanga. Ko ia hoki te kaupapa nui e kauhautia tonutia nei E Kīngi Tūheitia, hei paihere i te iwi Māori. He mea nui tenei i te whakamoenga mai o te kaupapa, he ahakoa ngā poukai iti ka rewa te karaka heke te karaka kai mō te whānau moro itiiti noa iho nei i roto i te āhuatanga o te kōwhiori engari he i runga i te kaupapa nui i reira Tō tātou Kīngi i Rarotonga ka oati kia hoki wawe mai, ā, i runga i te whakahirahira o tana ngākau, ka tū anō te poukai ki runga a Omirumiru. He hapū e hīkaka ana ki te kite anō i tō rātou marae e muia ana e te tangata i tēnei tō rātou poukai 114. Wikitoria Day mā Aukaha. Ko te reo te take.